Adwogi ye, adwogi me ye onyo bolo kwi pa NRM ma otime i Kololo Kampala. Kwi pa NRM mutime i Kololo Kampala wuneno dong kama ming wu. Mingwa onyutte iye ka maleng. Kibino pi kwir ni weki nationally wan bene wanong position, weki nationally wan bene wabed recognized in a big way. Li eni timme through dano ma nongo wan walwenyo pigi wa positioning gin ineno wee I central executive committee moni ma mitte ni ka wa positioning ourselves wan macalo Acholi nongo dwonwa bene winye nationally. I yub mo keken ma kitimo nationally i Uganda kany wan macalo leb wan macalo Acholi omyero bene wanen ni wacung ki lutinowa mogo olo kadi ka bed ni owelle bedo nok olo gubed tye eno ni nyuto ni kaka pud kwo i lobo ma wan watye ka kwo iye. An i kare ca awocciwu ni politics pa Acholi kirubo woko ki tim me malaya ma komedi cawa ni lutino anyira Acholi giito bac giito motoka kitingo gi kikelogi Kampala. i yub ma nongo tye nationally pi wan kaka me Uganda. Ento wun lutino anyira acoli ma wu joining politics pi tim me kwele kwele kwele wubino mere ki i North wubino ka buto ki dano i Kampala ji gubino ka seeking for position ma romo konyo kaka

buto aranyi ma itwu weng bene tye bii calo kic aye tye ka lok i itwu buto alany pien pe wungeyo gin ma okeliwu Kampala peko me acel en aye politicians ma mon ma a i Acholi gitamo ni buto is everything buto dano buto. Wa an eni two, an a twon labuto mo matek ma bene ka alingo obutone abuto woko matek bene. Ento pe buto miu miu calo omegoni lutino anyira coli. In kadi ka ibibuto ki ngat mo, but dong i nge lweny matek ma nongo dong ilweny woko pi acoli wek butoni-ni obed buto ma yabo anyim pa acoli. But with plans. Wun kitingowu ki i North Kwica kikelowu ya wubin labolo kwir, kwir ma romo keto Acholi i position nationally. Wun wubino cito mere ka buto me yero ngat apar aye myero ocung me kaka Acholi. Peko namba acel eno. Wuloko tim me politics odoko tim me cato dudwu ki lurok. Wun lumiyo marac.

Kiwilo wuko weng against kakawu kiwilo wuko kimiyo cente woko ni cet i voting against kakani ma in ibino kwede ni and you did it you receive the money ki gang kuca waco ni wan dong watye ka cito macalo delegate members but oo kany obino agamo cente oo kany obino apoko dudwu. Ah boss meg lebe rac boss, wun luming! Kome ranga? Anga dok tye kuca? Mapat ki to dwong nga ma dok odong nationally? Mapat ki to dwong Richard ma omyero dong okonywa? Nga ma odong nationally? I nino ca en wun politicians mukene wutye ka yubo yub ni to dwong omyero kikwanyo ki i opic, to dwong kikwanyo ki i opic, to dwong kikwanyo ki i opic. Wucito wa bot ladit lobo through representative ma megwu, to dwong tye ka tute ni en ekel dano. Ekel dano mapol i pati wek aculi bene namba gi omede welwa omede nationally here wabed tye wek gin okony paco ento wun politicians mukene dok wubedo piny ni myero to dwong ki kwanyo to dwong ki kwanyo nen bajal peko ma wan watye kwede madit loyo en aye wun lutela moni ma wutamo ni Ka omero mo tye malo kwica, omyero itute i kwanyo wek in aye ibed kunnu. Eno ni miu. Lurok tye ka tute ni omyero gin ginya gibed mapol i dog opic moni onyo ginya gibed mapol i institution moni, i ministry moni, gibed mapol. Ento wun aco wumito ni oywa ma tye malo ca-ni oreto piny. wek wun aye wule malo. Wun mono ka wuywayo to dong obolo dong piny, wun wubileyo kuca ada? Ki cura man ma dano tye ka cito iye-ni, cura matek eni, wun wubibedo kuca ada? Miyo wubalo nying Kaka Acwali wun lutino anyira Acwali ma wubino ento wukelo dudwu. bot lurok ni gutuk kwede kit mo keken pien omito latin cene moni ki omito yweka moni, fame moni ma konye pe ka dong otye ka dok gang dong i motoka dong oboko ni ineno kunu latela moni ma a kono ki i rijion mene latela moni ma a kono ki kweni an aye abedo ka goyo macce kadi in laming. Lukoro myero ogoyiwu ki i motoka ka dok gulu. Wudok bene ma wiwu tek. En lutino cene cene moni en aye dong future pa Acholi en lutino cente cene moni ma gilwongo wu kodi dong kimiwu kikoba ni cit ibed against kakani cit ibed otye ka keto jii i opic i nge kwir dok ocako dar ya wan dong wape ka mo weng dong wan dong wape ka mo weng wun aye wuketo jii i opic pi miti me kom ma owor kom ma owor kit ma ludito dini waco pi miti me kom ma owor wun wuketo lutino pa jii pien wubino ka buto kwedgi o. Gin ma okelowu ki gulu mere, gin ma okelowu ki i North, en aye bino mere ka lunyo cuwalwu ki dong cako burubutu omiu. Ma bene cawa mukene kibuto kwedi ki kec, ya wan dong watye i tela, wan politicians, wun lumeng marac. Lawu mac oneno an abedo i Nambole kwica oneno aloko. Abedo nam bol aneno jami ne weng rac jami ne weng lik jami ne gin ma otime i dyewor i dyeceng ka itemo neno ngat ma otimo minge i dyewor ineno en bene otuc yes he is a delegate member itamo ni icak meno ma lweny cut wabedo maram kop oloyo wa nam bole pien gin ma wang wa oneno otyeno dyewor ki dok gin ma watye ka neno dyeceng mingo keken. gin atima pe gin aloka pe ni wun aye dong wutye delegate members ma wubino ka representing northern Uganda actually sub region kulu ci wubino mere ka walo bongowu ka walo dudwu ni kituk kwede ya dong wubino nationally politics minu. An abigak, abigak ma akwero ming i wiwu. Kome tye calo watye kwene, position watye kwene nationally tye kwene. Dano ogamo offices oko weng, wuno aye bene wugwerogi, wuno aye omiyo wugoyo bene wa kijira iye ki tal muromo dudwu. Wugoyo wa kijira, i kicira ma wutimo i kom kaka, wugoyo wa kijira iye. miyo. Man en to dwong eni eno ca dong odegi to dwong odegi wa i cawa ni pud watye ki plan i kom to dwong wa i cawa an lawor kaka mo i Kampala kany abedo ya nongo lubaba gitye ka discussing on how myero ki nen ni ki removing to dwong o ki i opic ma dong odong en kene to dwong dong odong kene ba. I will expose you to Acholi, wun jo alawu anongo wutye ka goyo plan against to dwongi. Abilwongo nyingwu kacel acel acel acel ka a exposing wun wa ki family wu weng ka maleng. Wun mito lanyo ngawu? Ti matek weki i results me i kor ticci on merit. Ladit lobo ket in kaka mo on merit. Gamente, u including in kaka mo, on merit lwak omi support, that's what we want. Ento pe nyeko mo me miyo miyo ni ki kwany to dwong oko, ki kwany to dwong oko. In peko ni pe to dwong, peko pa Acholi pe to dwong. Instead to dwong dok tye ka tye ka tute me nongo solution to problems ma yelo kaka Acholi. He's the only figure now. mudong. Lok mege mukene myero actually iromo wa icako lweny aconya aconya i kinwa gang kenyo i kom jo man ma ming ma pe gitwero neno future pa kaka twero bedo kwene ni to dong olwongowu ni weng ya wubin i party, wubin i party gini kirumo aruma ka wubedo i opposition rac. Jo lubo pe obi oo ki rwom myero wudony woko i party ka dong wacako wuneno plan me timo gini wek wanenu development, progress obed tye. Wun dok wubino ka lweny i kom to dwong aye, wun omeng marac, I will expose you.